Pathian Thuthianghlim i lo ngaithla ang u, Genesis bung sawmhnih leh pariat leh bung sawmhnih leh pakua. Tichuan Isaka chuan Jakoba chu a ko va, mala sawma thu a pe bawk a, a hnena, Canaan ram nulho zinga mi hi nupui i nei tur a ni lo. Thola, Padan Aram rama i nupa Bethuela inah kal la, chuta mi chu i nucha Labana fanute zinga mi nupui ah va nei rawh. Tin, Pathian engkimti theia chuan malsawm chein hnam hrang hrang tam tak i lo nih theih nan chi tam tak thlah tir chein tipung che rawh se. I mikhualna ram Pathianin Abrahama a pek hi i luah nan Abrahama malsawmna chu dawn tir bawk che rawh se. Nang leh i thlah te pawh, a ti a. Tichuan, Isaka chuan Jakopa chu a kalbo tir a,

Jakopan a nu leh a pa thu awhin Padan Aram ramah a kal ta tih a hria a. Tichuan Esava chuan Kan Kanaan ram nula te chuan a pa Isaka lung an ti awi lo tih a hre ta a. Tichuan Esava chu Ismaela hnenah a va kal a, Abrahama fapa, Ismaela fanu, Mahalathi, Nebaiothah farnu chu a nupui atan a nupui neih sa te bakah a va neih belh chah leh a. Bethela Jakopan mumang a nei. Tin, Jakopa chu bir seba atangin a chhuak a, Haran khaw lam a pan ta a, tin, khawi lai hmun emaw a han thleng hlauh va, ni a tlak duh avangin chutah chuan a riak ta a, tin, chumi hmuna lung pakhat chu a la a, a lukhamah a dah a. Chumi hmunah chuan mu hil turin a mu ta a, tin, mu manga neia ngaiteh lei chungah hian leilawn a lo indawh a, a chhip chuan van a thleng a. Tin ngaite a chungah chuan Pathian vantirhko te an chhovin an chhuk a, tin ngaite a chhipah chuan Lalpa a ding a, Kei hi Lalpa, i pu Abrahama Pathian leh Isaka Pathian chu ka ni. I mutna lei kha nang leh i thlah te ka la pe ang che u. Tin, i thlah te chu lei vai vut zatin an awm ang a, thlang lamah te, chhak lamah te, hmar lamah te, chhim lamah te i darh zau ang a. Tin, nangmah ah leh i thlah ah chuan khawvel a hnam tin an la thaw veng ang. Tin, ngaite, i hnenah ka awm a, i kalna apiangah ka veng zel ang che a, he ramah hian ka hruai kir leh ang che. I hnena ka sawi hi ka tih hma loh chuan ka thlah thlam dawn lo che a ni, a ti a. Tin, Jakopa chu a muhil a han harh a, he hmunah hian Lalpa chu awm ngei mai. Ka lo hre si lo va, a ti a. Tichuan a hla va, He hmun hi a va hlauhawm em? Hei hi hmun dang a nih loh hi, Pathian in a lo nih hi le, hei hi van kawngka a lo nih hi, a ti a. Tin, Jakopa chu zing taka a thaw va, lung a lukhama a dah chu a la a, lungphun atan a phun a, a chhipah chuan sahriak a lei a. Tin, chumi hmun hmingah chuan Bethel a vuah a. A khawhming erawh chu a tirah chuan lus a ni. Tin, a Jakopa chuan, Ka pa ina thla muang taka ka hawn lehna turin Pathian ka hnena ka hnena a awm a, he ka kalna kawngah hian mi vena ei tur chhang leh sin tur silh fen mi pek dawn chuan Lalpa chu ka Pathian a ni ang a, he lung lungphun atana ka phun pawh hi Pathian in a ni ang. Tin, i mi pek tur zawng zawngah chuan sawma pakhat ka pe ngei ngei ang che. tiin thu a tiam ta a. Jakopan Labana in a thleng, chumi hnuah chuan Jakopa chu a kal ta zel a, khawchhak fate ram chu a thleng ta a, tin a han en a, ngaite phulah hian tui chhun chhuah a lo awm a, a kiangah chuan beram rual thum hi an awm bawk reng a, chumi tui chhun chhuah ta chu beram rualte chu tui an intir thin a ni. Tui chhunchhuah kawngka a lungawm chu a lian hle a. Tin, chutah chuan Biram rual zawng zawng an kal khawm thin a. Tin, tui chhunchhuah kawngka ata lung chu an lum sawn a. Biram te chu tui an intir a. Lung chu tui chhunchhuah kawngka a a awmna pangaiah chuan an dah leh thin a. Tin, Jakopa chuan a hnenah, Ka unaute u, Khawilam ami nge in ni? a ti a. Tin, Anni chuan, Haran khua ami kan ni, an ti a. Tin, ani chuan an hnenah, Nahora fapa Laban a inhria em? a ti a, tin an ni chuan, Hria e, an ti a, tin a ni chuan an hnenah, A dam lai em ni? a ti a, tin an ni chuan, Dam lai ri e, ente a fanu Rakili pawh beram hruaia lo kal saw, an ti a, tichuan a ni chuan, Ngai teh u, ni a la sang hle a, ran hruai khawm pawh a la hun hek lo, beram te hi tui intir ula va thlah rawh u khai, a ti a, tin an ni chuan, kan thei lovang Beram rual zawng zawng an kal khawm a tui chhun chhuah kawngka a ta lung hi an lum sawn hma loh chuan chumi hnuah chuan Beram te chu tui kan in tir thin a ni an ti a tin an mahni ala biak lai chuan Rakel hi chu a pa Beram te hruai in a lo thleng ta a ani chuan a veng thin a ni tin heti hi a ni a Jacob a chuan a nu nucha Laban a fanu Rakel i leh a nu nucha Laban a Beram rual chu a hmuh chuan Jacob a chuan a va hnaih a.

Tin, heti hi a ni a, Labana chuan a far nua fapa Jakoba chanchin chu a hriat ve leh a hmuak turin a tlan a, a pawm a, a fawp a, a inah a hruai ta a. Tin, Jakoba chuan chung thu zawng zawng chu Labana chu a hrilh a. Labana chuan a hnenah, Ka ruh leh ka ti sang ngei i nih chu le, a ti a. Tin, a hnenah a thla khat a awm ta a. Rakili leh Leai-i tan Labana hnenah Jakoba a inhlawhfa. Tin, Labana chuan Jakopa hnêna, Ka tupa i nih avângin a thlâwnin ka rawn i bâwl tûr em ni? Enge i hlawh ang? Mi hrilh teh khai, a ti a. Tin, Labana chuan fanu pahnih a nei a, a upa zâwk hming chu Leai a ni a, a naupang zâwk hming chu Rakeli a ni. Tin, Leai mit chu a pâwl a, Rakeli erawh chu mi tituai ṭha tak a ni a, a hmêl pawh a ṭha hle a. Tin, Jakopa chuan Rakeli chu a hmangaih a, Tichuan, i fanu naupang zawk Rakeli nei turin kum sarih i rawn ka bawl sak ang che, a ti a. Tin, Labana chuan, Ani chu midang ka pek ai chuan ka pek che a tha zawk ang chu, ka hnenah awm reng mai rawh, a ti a. Tichuan, Jakopa chuan Rakeli nei tur chuan kum sarih chu a rawn a bawl ta a, nimahsela a hmangaih hle avangin ni rei lo te ang chawvin a hria a. Tin, Jakopa chuan Labana hnenah. Ka pawl theihna turin ka nupui chu mi pe rawh le, ka hun a kim tawh si a, a ti a. Tichuan Labana chuan chu mikhua mi zawng zawng chu a khawm vek a, ruai a che a. Tin, heti hi a ni a, thim hlimah chuan a fanu Leai-i chu a hruai a, Jakopa hnenah a hruai lut a, tin, a ni chu a lo pawl a. Tin, Labana chuan a bawihnu Zilpa-i chu a fanu Leai-i hnenah a bawihnu atan a pe a. Tin, heti hi a ni a. Zing a lo nih chuan ngai teh leh ai a lo ni si a. Tichuan Jakopa chuan Labana hnenah, Ka chunga i thil tih hi engtizia nge ni le? Rakeli nei turin i rawn ka bawl lo vem ni? Engvangin nge mi bum mai le? a ti a. Tin, Labana chuan, Kan ramah hian chutianga fa u hmaa a naupang zawk kaltir chu dan a ni lo asin. He mia ni sarih hi tling tla rih la, tichuan kum sarih dang ka rawng i bawl leh tur aiah chuan midang pawh chu kan pe ang che, a ti a. Tichuan Jacob-a chuan chutiang chuan a ti a, a ni sarih chu a tling tla a, tichuan a fanu Rakili chu nupuiah pe ta a. Tin, Laban-a chuan a bawihnu Bilha-i chu a fanu Rakili hnenah a bawihnu atan a pe a. Tina Rakali chu a pawl bawk a, Leai ai chuan Rakili chu a hmangaih zawk bawk a, Labana rawng chu kum sarih dang a bawl leh ta a, Jakoba fate. Tina lalpa chuan Leai chu huatin a awm tih a hria a, tichuan a chhul a hawn sak a, Rakili erawh chu a ching a, tin Leai chu a rai a, fapa a hringa a hmingah chuan Reubena a sa a, lalpa chuan ka hriawmzia a hmuh avang a nih hi. Tunah zawng ka pasalin mi hmangaih tawh ang, a ti a. Tin a rai leh a, fapa a hring leh a. Lalpa chuan huatin ka awm tih a hriat avangin hei pawh hi mi pe a nih hi a ti a. Tichuan a hmingah chuan Simeona a sa a. Tin a rai leh a, fapa a hring leh a. Chutah zet chuan fapa pathum ka hrinsak tak avangin ka pasalin mi zawm tawh ang, a ti a. Chuvangin a hmingah chuan Livia an sa a. Tin a rai leh a, fapa a hring leh a, tun chu mah hi chuan lalpa ka fak ang a ti a, chuvangin a hmingah chuan Juda a sa a, tin fa a hring leh ta rih lo va. Lalpan kan Bible changchhiar te, ngaihtlatu zawng zawng te tan mal min sawm sak leh theuh rawh se. Amen.